Enui medi be magblɔ tso ŋue nye be míatɔwɔe ɖe, mía ameyibɔwɔe ɖe, míawo ke le mía ɖokui wu. Mía ŋutɔ ɖe míawoe míawoe le mía ɖokui wu. Fifi la yevuwo mele mía gbɔ va va le mía dzi zi o ao. Ne nyemaka ha tso ɖe about fourteen nations in Africa wogale Eve xɛ na yovo. Ele gɔme se na ma? Abe ale yi efiawo nɔna anyi ya wònye be efia susuewo ava nɔ nu dzɔ na efia gã aɖe. Mía Afrika country ɖewo ga le yi wo le nu dzɔ na yovo wo bo colonia masters wɔe. Fourteen Africa countries. Ele gɔme se na ma? Aha. Ya ta mele gbɔgblɔ be ne mi ma boycott miabo election ɖe ke ma nye menya nuka miawɔ. Ne mi ma boycott o ɖe nye menya nuka miawɔ. Nyateƒe ɖeka ye. National Coalition boycotting ekema miakɔ na NDC. Nyateƒea ɖekae. Magblɔ nya aɖe ɖe eme. National agenda yi mele mía si o ɖe, ya ta mí le fuwɔƒe. Vɔ ale yi mía te ŋu awɔ national agenda ɖe, eyae nye national coalition. Ta ne mí te ŋu boycott la, national coalition will happen. Eya medi be magblɔ na wòe. Vɔ nyewo nyati gãtɔ yi medi be eŋeawo ƒete no lée. Enye Kristotɔ o, menye Kristotɔ o, meka mo. Ele gɔme se na ma. Yehowa le fima ya wova fi mía tɔgbewe. Jesus le fima ya wova fi mía tɔgbe wu mía tɔgbewo tɔdzo kɔƒewo, tɔdzo duwo, gblẽ mía bo history we. Yehowa nɔ fima. Ma tsi na we. The God of your slave master can never save you, black man. The God of your slave master.

Eya ate ŋu tsi nam si gbe what about hundred percent British or hundred percent uh, eh, US eh, citizen or French person. Mado yevu gbe ɖe me mi nɔ srɔ̃ yevu gbe Ghana tɔe eh, Ghana Togo tɔ tse mi nɔ srɔ̃ viɖe viɖe viɖe. Miaƒe ŋku bia. Ele gɔme si na ma. Ame yi nye me wɔ dɔ na ɖe tsitsi na me ɖe. Vinyewo ɖe wa va nyi yi viwo be subɔvi. Ame yi me le gbɔgblɔ ɖe. Etɔ enye Ghana tɔ enɔ enye yovo wɛ. Eya ele agbe ma tɔgbi nɔ ya eka nye yovo yi nye sapo sam 100 percent. Ma di mia bo nyɔɛ o. Ma tsi na wɛ. Ne le yovo be mawu subɔ ɖe. Ne le yovo be mawu subɔ ɖe. Me le tsitsi na wɔ be ɖe yovo be mawu ɖe ma nɔ wɛ o. That is why we have been calling Jehovah since. Ya mele ta kpɔm na mía ɖokui o. Nyateƒea ma gblɔe na wòe. Yehowa nɔ fima hafi nye meva nɔ BRICS tso. Atukpa nɔ afɔ gɔme si nam. Yehowa nɔ fima hafi nye meva nɔ desinamewɔe, menɔ da, eh, eh, mado go dawɔe le eh, eh, eh, eh, eh, detsi dzi. Fine Yehowa nɔ hafi mía tɔgbuiwo nɔ, nɔ avu wɔ nɔ yi le gbɔgbɔ. Mabia wɛ, matsi na wɛ. Wo na nɛ nya be to ɛɛ ɛɛ mia mia bo subɔ subɔ ɖe dɔ gbɔgbɔ vɔn ɛ. Matsi na wɛ alakpa ɛ. Enyɛ ma tsitsi na wɔ be alakpa ɛ. The most wicked God. Yi ame sia ame testify. Eya nye Mawu yi wo fia wɛ be Yehowa. Vayi kpɔ Biblia me ɖa. Ne ya amea to akpɔ eya amea wɔ livi livi lili ya wɔ awuɛ ba seven thousand. Mele wò bia se ɖo, bɔbɔ wò susu ne nàse gɔme ne Yehowa ate ŋu akpɔ dziku haɖe liʋiliʋiliʋilili ɖe Mose ŋu ɖeɖe ate ŋu awu ame akpenaɖeɖe. Ya wò tɔ ya wova fia fu mía tɔgbe be mete ŋu wu ɖe, yovo ɖeka o. Ya wò tɔ la míaƒe politician wole mía dzra za kple kenu mete ŋu wu ame ɖeka o. Yae kplɔe ɖo. Nye tsɛ mekplɔe ɖo kpɔ. Mekplɔ Yehowa ɖo kpɔ. Ne megale gɔta me kura tsɛ yi, mele egblɔ na wò be the truth is one, ya mele gbɔgblɔ na wòe. Ev, Evangelist Adae nɔ nya ɖe gblɔ si gbe ke nye Avram Benmo shi tsɛ. Avram challenge wòe be ale yi Baal kple, eh, leke, Eli, Elia, wowɔ avu ɖe. Yi di be ne Kristotɔwo tse ne wowɔ challenge tsi ekɔ tsi ego ɖeka kɔ va yi da ɖe be ne egbe ɖe no fia Yesu Kristo ƒe ŋusẽ wo me to ŋfie o. Up to today, the water is still there, the bottle of water is still there. Tɔvi yɔe wɔe. Wo me to ŋwɔe o. Wo me to ŋtrɔ. Ŋsua niɛ.

Womete ŋu trɔ tsie o, wòtrɔ zu aha na mí nu. Yesu Kristo be ɖe, enu yi mí wɔ ɖe, eyae, enu yi eya wɔ ɖe, eya ame yiwo dze eyome ɖe woa va wɔ wu ne ne sɔfo wo wɔwɔ le wɔwɔ. Ɖo le mía fi, four days ago, magblɔ be one week enye ya, Sɔfo ɖe va yi dɔ kple ame ɖe srɔ̃ yi wo de le sɔfo ma ke gbɔ. Wo do ring na wɛ kɔsida gbe. Ŋkeke niɛ gbe sɔfo le dɔ dɔ kple amea le wo le srɔ̃ wo xɔ me. Ŋtsuɔ va yi ke ɖe ŋtsuɔ kolas va se ɖe gbe ŋtsuɔ me kpɔ nyɔ wo. Ne sɔfo nyateƒe tɔ wo le ɖe, no tsi na Yehowa be ɖe ne wu politician fia fi tɔ woe ne mi kpɔ ɖa. Biko amea wo ɖe wo le mia fi. Wo le mia fi ya ta me kpɔ ga mia kɔ djra mɔ do wo. Nyateƒee ya magblɔ na wòe. Yehowa newu wo ne míkpɔ ɖa. Neke anyigba me na anyigba ne mie ameawo ne míkpɔ ɖa. Ne womegana hope o, metsi na Duncan, Duncan William be, we don't need hope. We don't need empty hope. Either he will bring the national coalition, let him become the president, we don't care. Ne kɔ ya kɔ va, we don't need hope. If not, a time is coming. Anɔ ŋu me ko ase ɖa te ame ɖe ade ta le ŋue. because the youth are not getting work to do the poverty line in ghana how can you send ya etɔ le ghana me ya ko wote ŋu kɔ edɔ le wo wote ŋu kɔ two million dollars kɔ do ɖa enya ne nenye million dollars a jokes aside nya ɖe me le gbɔgblɔ medi be magblɔ ya ta me le nya gblɔ ɖe me do tom enya medi be magblɔ nye be ɖe miabe ʋunɔwɔe kple miaƒe afakalawoe miabo bɔkɔnɔwɔe ɖe No dro miabe bɔkɔnɔ. I am challenging our traditional men. I am tra am am am challenging the tradition traditional religion in Ghana in Africa to utilize their powers. No zã wobe power wo no zã wobe ŋusẽ wo ne wa devi na mi. Malam wo no zã wobe ŋusẽ wo ne wa devi na mi. No mega zã wobe ŋusẽ wo ne kɔ support politician wo kɔ evɔ ao. Egbe yi me le gbɔgblɔ ema. Ne womegazã woƒe ŋusẽ ɖe wokɔ protect wo koe vɔ o ao. Miwɔ union the way they are swearing in Quran and Bible and the sword in the court. Every politician, every public servant, including the lecturers. Every minister must swear in our tradition. No kɔ no go kpɔ alo tɔgbe tɔgbe tɔgbe ked na kpɔ. No dro mi mi di ame sese we ne mi adro nya tefia kɔ va da ɖe. No va swear ɖe dzi if they lie let it kill them.

Vota ɖe dzi ke geɖe wa mɛ wa de na mi. Mi dro mia bo kɔ nu wɛ ɖe kɔ yi ɖe court. Mi dro mia bo kɔ nu wɛ let them let them signature it let it be mandate in the constitution that anybody that come into public office government office ne sue le mia bo tradition ne mia kpɔ amɛ nɛnɛ ava nɔ office da fia fitɔ wɛ ne mia kpɔ amɛ nɛnɛ very soon ma di du na amɛ nya geɖe office ko ezu millionaire na amɛ ɖe nya geɖe office ko ezu millionaire. Ne ameɖe ya ge ɖe ɔfisi ko ezu milionia, woanɔ kuzuwo me. Enye mewɔ dɔ le mɔto ye security guard ye menye. Mewɔ dɔ le mɔto. Ame yiwo medona go le mɔto ɖe, I can't mention their names. Some of them if they open their suitcase, you see bundles of dollars. I don't know which business they are doing. I don't know how much is their salary. Nyateƒea magblɔ na wɔe. Efi ya wɔa se le. Mina mía bo politician wɔe no sua le no go kpo.

and you want to share the national cake and you don't share it equally you also swear in our god you don't swear on bible and i swear in the name of the lord amen and then we go to the home and then you begin to buy foreign account so many different account fiafitɔwɛ nyateƒe ame le gbɔgblɔ ne ya ƒe ku awu amegbetɔ ɖe ne wu amegbetɔ ame yiwo ku le kentaƒɔ ɖe am i better than them Or you think you are better than them. No! Efi ya ma gblɔ nyateƒea le wase. Efi de ya ma gblɔ nyateƒea le wase. Mia tɔwe, mia bo ŋkue bia. Mi le nyɔe di na mia de dukɔ. Mi le nyɔe di na mia de dukɔ yi mia tɔgbiwo wa va de ta.

Go to the engineering block if I am lying you will testify for yourself. Box paper box ya le zaza kɔ le practical wɔ. Ya te kpɔ ga ya tɔ dukɔ do da. Then you are there you are you, you want to win election again. Miabo nku bia. Ebia wo nya ime gblɔ ɖe. Mebe miabe ʋe fiawe ɖe. Miabo tɔgbewe. Mi di ame yo nya gbale nyime de school. Mi di ame anyi ame yiwo nya gbalẽ ɖe ne wo wɔ dɔɔ na mi. Ame yiwo nya gbalẽ ɖe ne wo wɔ dɔ na mi. No me no kpɔ gbɔ be our politicians swear in our tradition traditional God. Better still they should swear in the lesser God that the white man told us that that he is the creator of the black man. Simple and short. Enya me di be ma gblɔe ma. Mebia ŋkekea ƒe dzɔgbenyɔe na wòe. Mègaŋlɔ be o. Dze agbagba ne na subscribe ne nya aɖe le asiwò la, na, na, na ŋlɔ ɖe te.